א איד פרעגט אזא שאלה, א טעקסט מעסעדזש איז אריינגעקומען, איי האב בין ווארקינג פאר סעווען יערס, איך מוז זאגן אויף אידיש, איך ארבעט שוין פאר זיבן יאר, איך פארשטיי פון זיין שאלה אז ער ארבעט אין א דזשאב פאר זיבן יאר, נישט קיין באלבאס אליין, ער ארבעט אין א דזשאב, און ברוך השם ער וואקסט צוביסלעך, ער מאכט רעיזעס און דאס גלייכן, און איך לייג אויך אוועק געלט אין די עס ענד פי יעדע חודש פאר יעדע קינד, זאל איך טראכטן פון עפענען מיין אייגענע ביזנעס אדער זאל איך זיין העפי ווי איך בין יעצט? אין די פראגראם זענען מיר אונז אייביג פארנומען צו שערן איידיעס מיט מהלכים וואס ס'קען דיך העלפן בעזר השם צו מצליח זיין פיינענשעלי. וואס האסט דיך אמאל אפגעשטעלט און טראכטן וואס וואלט ווען געשען אויב חס ושלום דו ווערסט נישט געזונט און דיין אינקאם שטעלט זיך פלוצלינג אפ? דאס איז עקזעקטלי פארוואס אונז האמיר געעפנט א קאמפאני סמארט אינקאם פראטעקשאן, דיך צו העלפן פראטעקטן דיין. טייערסטע עסעט וואס דו פארמאגסט, וואס דאס איז דיין מעגליכקייט מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף צו פארדינען א אינקאם. ס'איז זייער א שנעלע זאך און זייער גרינג צו זען וואס דו קענסט קוואליפייען פאר דעם. דו קענסט גיין צו סמארט אינקאם פראטעקשאן דאט קאם און דו קענסט דארט באקומען א קוואוט אדער סקעדזשלען א שנעלע פאון קאל איבערצוגיין וואס דיינע אפשענס זענען. ווארט נישט ביז ס'איז צו שפעט, נעם דיר אפאר מינוט היינט און מאך זיכער אז דיין אינקאם איז פראטעקטעד. יעצט לאמיר צוריק גיין צום שול. אזוי איז די שאלה פון דעם איד, און איך האב אים געענטפערט, איך האב נאך נישט פארשטאנען וואס דער איד מיינט צו פרעגן, האב איך אים געענטפערט, בויט, בילד די ביזנעס, און זיי העפי, אז מען קען האבן אלע ביידע, פארוואס זאלסטו נישט האבן אלע ביידע, איך האב נאך נישט פארשטאנען די אפשן וואן ווערסוס אפשן טו, ענטפערט ער מיך, נייס ענסער, באט איי העוו נאו דרייוו טו בילד א ביזנעס. איך בין זייער אקעי מיט מיין דזשאב, איך האב ליב מיין דזשאב, און איך, דארף איך טראכטן דרייסיג יאר פון יעצט אדער זאל איך טראסטן אין השם און קאנטיניוען ארבעטן אין מיין דזשאב וואס איך ארבעט פאר אים זייער גוט? איך האב זייער ליב די קוועשטען, איך האב אפגעמאכט אז מען גייט דאס אין די היינטיגע שיעור גייט מען דאס אדרעסן מיטן אייבערשטנ'ס הילף. איך וויל איבערגיין אפאר זאכן וואס אונז האבן שוין גערעדט כמה פעמים פון ביטס ענד פיסעס פון דא און דארט פון די סאבדזשעקט, באט איך וויל עס נאכאמאל צונעמען און ספעסיפיקלי צו די קאנטענט ווייל איך ווייס אז עס איז דא זייער אסאך מענטשן וואס זיי האבן די שאלה וואס זיי האבן די אישו צו האסט א דזשאב ביסט צופרידן מיט דיין דזשאב האסט ליב וואס דו טוסט דארפסטו ארויסגיין פון דיין דזשאב צו גיין טרייען צו עפענען א ביזנעס. אדער גיי אן מיט דיין דזשאב ווייטער. יעצט, לא נביא אני ולא בן נביא אני, איך קען נישט זאגן פאר קיינעם וואס צו טון. וואס איך קען יא זאגן איז, אז וואס איך האב צוגעזען, כ'ווייס נישט, פֿינף און צוואַנציק פלאס יאר וואס איך האב אין די עקספיריענס אין די ביזנעס וועלט, האב איך צוגעזען אז א היימישע איד, אין די לאנג טערם איז כמעט נישט מעגליך צו מצליח זיין, אן דעם וואס מען האט א אייגענע ביזנעס, אויסער אויב מען איז מורא'דיג שטארק דיסציפלינט. דאס מיינט אין אנדערע ווערטער אז דו ווילסט בלייבן אין דיין דזשאב זייער גוט. אפאר זאכן וואס דו דארפסט אבער וויסן תנאים כדי דו זאלסט קענען בלייבן אין דיין דזשאב. און נאכאמאל, איך וויל דערמאנען נאכאמאל, איך רעד יעצט אלעס בדרך הטבע, אייביג איז דא עקסעפשאנס, איך רעד בדרך הטבע אויף א נארמאלע וועג פון טראכטן וואס איז מסתבר אז ס'גייט זיין, דאס איז די וועג וויאזוי איך קוק עס אן. כדי דו זאלסט מצליח זיין אין וואס דו טוסט אין די לאנג טערם, אוודאי איז דא אסאך אמאל א מענטש ער האט מורדיג ליב וואס ער טוט און וועגן דעם וויל ער עס טון, באט פאפ דיך נישט, פארשטיי אז ווי שטארק דו האסט ליב וואס דו טוסט, דיין עיקר זאך דארף זיין די עיקר פאוקוס וואס פאר דעם איז יצא אדם לפועלו ולעבודתו, פארוואס גייסטו ארויס איז די עיקר זאך ווייל דו ווילסט ברענגען פרנסה פאר דיין משפחה, דו ווילסט ברענגען פרנסה פאר דיין ווייב און קינדער, און אוודאי אויב דו טוסט עס אין א זאך וואס דו האסט ליב צו טון, מה טוב ומה נעים, ס'איז נישטא קיין בעסערס פון דעם. ווייס אייביג צוויי זאכן, צוויי זאכן וואס דו זאלסט אייביג וויסן אין דיין דזשאב, נאמבער וואן, דו לערנסט דיך עפעס אויס וואס ס'מאכט דיך מער ווערד, און אטאמאטיש אויב ס'מאכט דיך מער ווערד, אטאמאטיש קענסטו אויף עפעס ארויסקוקן, סיי דו קענסט זעהן אז די אז די אז די זאלסט מצליח זיין מיט וואס די טוסט אז די זאלסט קענען אין די לאנג טערם מ פארדינען מער געלט אדער זאלסט איין טאג קענען ארויסגיין אליין אויב די דארפסט דיין יומען קעפיטעל ווערט עס אנגערופן דיין ווערט איז סאך מער ווערט ווען די ווען יעדן טאג וואס די גייסט אריין דזשאב ווערט דיין יומען קעפיטעל מער ווערט קען זיין אז די לערנסט דיך אויס וויאזוי מען רעדט מיט מענטשן קען זיין די לערנסט דיך אויס די תחום אין וואס די ארבעטסט די איידיע דו לערנסט דיך אויס וואס צו וויאזוי צו רעדן וויאזוי צו העלפן מענטשן אין יענע זאך אז איין טאג וועט דיין קאמפאני זיין ווערד דיך צאלן סאך מער אדער סוויטשן פאזישן פראמאוטן צו א נייע פאזישן כדי דו זאלסט קענען העלפן די קאמפאני מער וואקסן דאס איז איין זאך והשנית און פארשטייט זיך איין מינוט און פארשטייט זיך אויך אין די ערשטע זאך מאך זיכער אז דו פארדינסט מער כסדר, מען גייט דיך ארויף מיט דיין פעי, דו קענסט כסדר קאנטריביוטען מער צו די קאמפעני, ווייל שיין איז וואס איז באמת אנגעהאנגען אין די ערשטע זאך אויך, אז דו דארפסט אייביג קענען זען וויאזוי דו קומסט אן צו די נעקסטע לעוועל, דו דארפסט קענען זען אז דו ווערסט פראמאוטעד, און דאס מיינט אז דו דארפסט ארבעטן מיט געזונטע מענטשן, ליידער איז דא אסאך מענטשן וואס זענען נישט געזונט, ווען איך זאג נישט געזונט מיין איך, ס'איז דא בעל בתים וואס צוקומט זיך מיר די גאנצע וועלט, איר פארשטייט נישט פארוואס א ארבעטער זאל באקומען באצאלט, איר פארשטייט נישט פארוואס א ארבעטער זאל ווערן פראמאוטעד, איי, אן דיין ארבעטער האסטו נישט קיין ביזנעס, איי, אן דיין ארבעטער וויאזוי וואלסטו געקענט וואקסן? פארשטיי, ס'מעג זיין אטעטשט מיט די געוויסע קאנדישאנס אז ס'זאל זיין צוגעבינדן צו אז די קאמפאני וואקסט, וואקסט ער אויף פיין, דאס איז אלעס זייער פיין און וואויל, אבער ס'דארף זיין געזונטע מענטשן אין פלאץ וואס פארגינען פאר א צווייטן צו מצליח זיין, די רבונו של עולם האט באשאפן די וועלט אויף א וועג אז קודם אויב איינער איז מצליח זייער שטארק מוז ער האבן העלפ פון אנדערע מענטשן וואס זאלן אים העלפן מצליח זיין, און דו דארפסט זיין אין א ענווייראמענט פון מענטשן וואס פארשטייען דאס, אויב ביסטו אין א ענווייראמענט פון מענטשן וואס פארשטייען דאס נישט, אלעס איז קומט זיך פאר מיך מיך מיך מיך, כ'קען קיינמאל נישט לאזן א צווייטן אויך פארדינען אין די פראסעס, כ'קען קיינעם נישט לאזן א צווייטן זאל אויך זיך קענען קאווערן זיין בודזשעט, כ'על אים האלטן דער שטיק די מערסטע וואס איך קען, עס איז זייער א אנהעלטי ענווייראמענט און פון אזא פלאץ דארף מען אנטלויפן ווי שנעלער, ווייל אפילו אויב דו קענסט יעצט דורכפושן דיין בודזשעט ווי לאנג דו קענסט, אין די לאנג טערם גייט זיך עס ערגעץ אנרופן אז דו זאלסט נישט קענען גיין ווייטער, סאו נאכאמאל, צוויי זאכן, נאמבער וואן, דו דארפסט דיעלן אין מיט געזונטע מענטשן, דאס איז געווען די צווייטע זאך וואס אונז האמיר געשמועסט, נאמבער טו, אז דו דארפסט מאכן זיכער אז דו זעסט רום טו גראו, דו זעסט וויאזוי דו ווערסט בעסער יעדן טאג, דו זעסט וויאזוי דו ברענגסט מער קאנטריביושן יעדן טאג, וואס אויטאמאטיש ברענגט ארויף דיין וועליו סאך מער, און דאס מאכט דיך זאלסט קענען וואקסן מיטן אייבערשטנ'ס הילף אין די לאנג טערם. אויב ביסטו אין א ענווייראמענט וואס ס'האט נישט די צוויי זאכן, סיי אז דו ביסט מיט נישט געזונטע מענטשן, דאס מיינט אז ס'איז טאקסיק, מען שרייט איינער אויפן צווייטן, מען רעגט זיך, און אייביג איז עס אנגעצויגן, אייביג לעשט מען אויס פייערס, און אייביג איז עס כאאס, אייביג איז עס געפערליך די סיטועשאן, און אייביג איז מען נאר ביזי מיט עמערדזשענסיס, און. די מענטשן פארשטייען נישט אז דו דארפסט אויך פארדינען, די מענטשן פארשטייען נישט וויאזוי דו קענסט אויך וואקסן אין די פלאץ, אדער דו זעסט אז דו ביסט אין א פלאץ וואו דו זעסט קיינמאל נישט אז דו קענסט וואקסן, למשל, איך וועל דיר געבן א משל, אקעי, נישט ווייל, איך מיין דאס, איך מיין דאס נישט פאר די נמשל, איך מיין עס פאר די משל, דו ביסט א פלאץ וואו דו דארפסט סך הכל נעמען יעדן טאג א א פראדוקט און לייגן אויפן שעלף, א פראדוקט לייגן אויפן שעלף, ווי גייסטו אנקומען דארט? אויסער אויב דו גייסט דיך אריינלייגן דיין קאפ וויאזוי קענסטו טראכטן צו העלפן די קאמפאני מצליח זיין מער. ס'איז דא צוויי מיני עקספענסעס וואס א קאמפאני האט מיט ארבעטערס. ס'איז דא איין מין עקספענס וואס א קאמפאני האט מיט ארבעטערס וואס דאס איז די לייבילעטי פון די קאמפאני. דאס מיינט אז די באלבאס וואס צאלט דיך געלט יעדע וואך צו יעדע צוויי וואכן צו יעדע חודש פארלירט געלט יעדן טאג ווייל דו ביסט דא. הלוואי וואלסטו נישט געווען דארט וואלט ער דאך געקענט פארדינען אסאך מער, אזוי טראכט ער. דאס מיינט אז דו ביסט אויף די לייבילעטי סייד פון די קאמפעני, דו ביסט פון די הוצאות פון די קאמפעני. אזא באבוס גייט וועלן דיך צאלן ווי ווייניגער. נאכדעם איז דא א אנדערע ארבעטער וואס איז אויף די עסעט סייד פון די קאמפעני. וואס הייסט ער איז אויף די עסעט סייד? די באבוס צאלט דיר געלט ווייסט ער אז ער האט נישט קיין עקספענס פון דיך נאר ער האט א אינוועסטמענט פון דיך, ער האט דיר באצאלט ווייל דו ברענגסט אים א געוויסע בענעפיט, ווי מער ער באצאלט דיר אלץ מער האט ער משקיע געווען אין דיך און אלץ מער בענעפיט קענסטו אים ברענגען, סאו דאס מיינט אין אנדערע ווערטער אין די באבאס'ס קאפ, עגעין איך רעד פון א געזונטע באבאס, טראכט ער wow צו אינוועסטן אין אים לוינט זיך ווייל ער האלט אין איין ברענגען בענעפיט, סאו איך האב דיך געגעבן פריער די משל פון דער וואס ער פאקט אויס זאכן און לייגט עס אויפן שעלף יעדן טאג, אקעי? ווילאנג דו טוסט נאר דאס קען זיין דו ביסט אויף די לייבילעטי סייד, אבער אויב דו מאכסט אויך זיכער אז ווען א קאסטומער קומט אריין אין די סטאר, למשל, איך מאך א משל פון א סטאר, קאסטומער קומט אריין פון די סטאר און דו זאגסט אים אה גוט מארגן וואס מאכסטו וויאזוי גייט עס, און דו מאכסט א געשמאקע ענווייערמענט פאר מענטשן אריינצוקומען אין די סטאר, פלוצלינג ביסטו נישט די מענטש וואס ס'פאקט אויס די שעלפס, דו ביסט אויך די מענטש וואס ס'ברענגט ביזנעס פאר די קאמפאני, ווייל דו מאכסט א געשמאקע ענווייערמענט פאר די קאמפאני, אדער, למשל דו זעסט, ווייסט מיסטער באלבאס, דו ווייסט די און די און די זאך וואס מען טוט מען אין אונזער קאמפאני, אויב טוט מען עס אויף די און די וועג, איז עס סאך מער עפישענט, ס'קען דיך העלפן שפארן קאסט, ס'קען דיך העלפן ברענגען נאך ביזנעס, ס'קען דיך העלפן ברענגען נאך קאסטומערס, וכדומה, אזא פאל ביסטו מער נישט קיין לייבילעטי פאר די קאמפאני, דו ביסט א עסעט פאר די קאמפאני, אין א געזונטע פלאץ וועט מען עס רעקאגנייזן, אין א געזונטע פלאץ וועט מען עס רילייזן און מען וועט אייך העלפן גראוען, מען וועט דיך העלפן, מען וועט וויסן אז אויב די קאמפאני וויל גראוען מוזן זיי אויך העלפן דיך גראוען, ווייל אויב דו וועסט נישט גראוען פארוואס זאלסטו העלפן פאר די קאמפאני גראוען, פארשטייסט? סאו ס'איז א ווין ווין, ס'דארף ווערן א ווין ווין, סאו ווען דו האסט די צוויי זאכן ביסטו אין א פלאץ וואס מיטן אייבערשטנ'ס הילף קענסטו דיך מסדר זיין אין אזא פלאץ, אבער דא קומט צו די דריטע זאך וואס איז זייער זייער א וויכטיגע זאך, א מענטש וואס ער מאכט אפ אז דאס איז די ענווייראמענט וואו ער גייט זיין פאר די נעקסטע יארן און ער פלאנט פאר די לאנג טערם צו זיין אלס א ארבעטער, וויטש איז נאטינג ראנג, אזויווי אונז האמיר געשמועסט, אבער אויב אין די לאנג טערם פלאנסטו צו זיין א ארבעטער, דעמאלטס איז זייער וויכטיג אז זאלסט דיך ארייננעמען אין קאפ די וויכטיגקייט פון לעבן אויף א בודזשעט, לעבן, יעדער דארף לעבן אויף א בודזשעט, אבער איבערהויפט אזא מענטש, לעבן אויף א בודזשעט נישט צו ספענדן קיין געלט וואס דו האסט נישט, און מאך זיכער דו האסט געמענטשענט אין דיין טעקסט וואס דו האסט געשיקט אז דו לייגסט אוועק אין די עס-ענד-פי פֿינף הונדערט יעדע חודש פאר יעדע קינד, ביוטיפול! זייער זייער א גוטע זאך. מאך זיכער אז דו לעבסט אין א בודזשעט און דו ספענדסט נישט קיין געלט אין די ווילד אריין. איי האסט חברים וואס זיי ספענדן געלט זומער פאר קאנטרי וואס דו האסט נישט די געלט? זאלן זיי טון וואס זיי ווילן. איי דו האסט חברים וואס זיי פארן און טרעוולען און נעמען עקספענסיוו וואקעישאנס און אייביג ביזנעס קלעס און ס'טוט זיך מיט האטעלס מיט די. פיין, זאלן זיי טון וואס זיי ווילן, ס'מיינט נישט אז דו דארפסט עס טון. א מענטש ווערט מורא'דיג מורא'דיג אינפלוענסד פון זיין סאראונדינג, ער ווערט אינפלוענסד פון מענטשן ארום אים, איינער האט געמאכט א וואכט נאכט מיט ס'האט זיך געטוהן מיט קעיטערינג מיט וועיטערעס מיט פארטי פלענערס מיט פאטאגרעפערס מיט איך ווייס וואס און דו ווערסט שוין אינגאנצן צושאקלט ווען מ' וואן וואס וועט מען נאך זאגן אז איך בין א ארעמאן? זאל יעדער זאגן וואס ער וויל לאכן איז ווער ס'לאכט די לעצטע דו העסט מיטן אייבערשטענס הילף נישט דארפן כאפן קיין הארץ אטאק ווען דו מאכסט חתונה דיינע קינדער העסט האבן וויפיל געלט דו דארפסט האבן און לעב פאר דיר לעב נישט פאר יענעם כ'קען דיך עס נישט גענוג סטרעסן די רבונו של עולם האט דיך געגעבן א קאפ נוץ דיין קאפ, דיין קאפ איז נישט געמאכט געווארן צו טראכטן וואס יעדער טוט און דאס זאלסטו נאכטון, נוץ דיין קאפ, ווייס וואס דו דארפסט טון, און ווער נישט אינפלוענסד פון מענטשן ארום דיר וואס טוען זאכן וואס דו מיט מיך ווייסן גאנץ גוט אז דאס איז נישט די ריכטיגע זאך צו טון. דאס וואס איך האב יעצט געזאגט איז וויכטיג פאר יעדן איינעם, ועל כולם איז עס וויכטיג נאך סאך מער איז עס וויכטיג פאר איינעם וואס איז א ארבעטער און ער אקעי א ביזנעס אונער סעלף עמפלויט און האט כאטש עפעס א פאטענשעל ער גייט ערגעץ אריינקומען אסאך געלט איין מאל אקעי עס איז וויכטיג פאר יעדעם באט פאר דיר וואס דו ווייסט אז דאס איז דיין פאזישען דאס איז ווי דו האסט דיך מסדר געווען דאס איז וויאזוי דו קוקסט ארויס דארפסטו מאכן זיכער אז דו לעבסט אזא לעבן איבערהויפט ווען ס'קומט צו שמחות וואכטנאכטס ברית'ן עשר'נס נאך דעם בר מצוות און נאך דעם חתונה מאכן, לעב אין א בודזשעט, יעצט ביי די וועי אז מען רעדט שוין פון דעם, לאמיך נאר מענטשענען נאך א זאך וואס דאס איז אפילו פאר פארמעגליכע מענטשן, לאמיר זאגן אז דו קענסט חתונה מאכן טייער, קענסט ספענדן געלט, דו ווייסט וויפיל געלט א מענטש ספענדט צו אימפרעסן א צווייטן? וואס דער צווייטער אינטערעסירט אים ניטאמאל, ער ווערט ניטאמאל אימפרעסט, און יענער אנדערער ספענדט געלט צו אימפרעסן דיך. סאו מענטשן ספענדן געלט צו אימפרעסן א צווייטן וואס יענער צווייטער ספענדט געלט דיך צו אימפרעסן, צווישן דיר און מיר גערעדט, יא, קיינער הערט נישט, שטילערהייט, דו ווערסט אימפרעסט פון יענעם, אדער דו זיצט ביי די שמחות און דו זאגסט, wow, איך האב געספענדט געלט דא אויך געפאטשקעט געלט איך דארף עס ניטאמאל איך אפרישיעט עס ניטאמאל, אקעי ס'איז דא אמאל איינער אפרישיעט עס פיין ביוטיפול וועגן דעם האב איך געדארפט ספענדן די אלע געלטער א מינוט שפעטער איז גארנישט דא וכך לא אם יאוה און איך גיי נישט יעצט אריין א מענטש האט געלט און ער האט הנאה פון א זאך און ער ספענדט עס ממילא אבער איך רעד יעצט ווען ער האט ניטאמאל הנאה פון עס און איך העל געבן א משל בדידי הווי עובדא און איך רעד דא מורא'דיג אפן צו ענק. איך קען זיין וואלנערעבל א מינוט, ס'איז מיר נישט באקוועם צו רעדן פון מיינע אייגענע סטאריס אסאך מאל, ספעשעלי אין די סאבדזשעקט וואס איך וויל רעדן יעצט, אבער איך וועל נאר דאס מענטשענען לתועלת הציבור וועל איך עס מענטשענען דא. איך האב חתונה געמאכט א קינד איינמאל א שטיקל צייט צוריק, און ביי די גראמען פון די חתונה, האב איך נישט געטון די טיפיקעל וועג פון גראמען, איך האב געמאכט מער אזוי ווי יעמוד יעמוד, מנהג ירושלים וואס מען טוט, ס'דויערט ממש פינף מינוט א מצוה טאנץ, בקיצור ווייניגער ווי א שעה איז געווען דאן מיט די מצוה טאנץ, און ס'איז מיר געווען א גרויסע חידוש, ווייל מיין משפחה וואס איז דארט געווען איז צוגעקומען צו מיך און זאגן מיר, wow חיים כ'האב אזוי הנאה געהאט פון עס, מ'האט נישט געוועיסט קיין צייט, מ'האט נישט אויפגעהאלטן די עולם מיט הספדים און מיט משוגע מאכן, מיט דזשאוקס, וואטעווער, ווער דארף דזשאוקס איינזע צוויי ביינאכט, כ'האב מארגן א טאג, כ'דארף מארגן גיין ארבעטן, כ'דארף מארגן גיין אין כולל, יעדער איינער האט זיך זיין לעבן, כ'האב אזוי הנאה געהאט, אזוי זענען מענטשן צוגעקומען צו מיר, הלוואי, הלוואי וואלט עס יעדער געקענט טון, און איך האב אזוי הנאה געהאט עס צו הערן, ווייל איך בין געווען זיכער אז די מענטשן זענען געווארן אינספייערט און זיי גייען עס כאטשיג נאכמאכן, זיי זאגן הלוואי, יא. און איך זעה זיי מאכן חתונה און זיי טוען בכלל נישט די זעלבע זאך, און מען פרעגט זיי פארוואס? מען קען עס נישט טוישן, וואס זאל איך טון? און יעדער איינער זיצט ביים טיש, נו, ווען ענדיגט מען שוין? נו, וויפיל אזייגער איז? ווען ענדיגט מען שוין? ווען? קום אהער, איך האף אז דער וועט, איך האף אז מען גייט נישט אויפהאלטן דא, איך האף אז מען גייט נישט אויפהאלטן דארט. דאס זענען די זעלבע מענטשן וואס זיי האלטן אויך אויף בשעת זיי מאכן חתונה. איך גיי נישט דזשאדזשן קיינעם, נישט דאס איז די תכלית פון דעם וואס איך רעד יעצט. די פוינט וואס איך וויל יעצט רעדן איז, אז די ארבעטער וואס דו ווייסט אז דו האסט דיך מיט דעם מסדר געווען, און דו ווייסט אז דאס איז דיין אינקאם, האסט א פיקסד אינקאם, ברוך השם ביסט צופרידן וואס דו טוסט, ברוך השם דו לאווס וואס דו טוסט, דו ווילסט אבער קענען ווייטער לאוון וואס דו טוסט, זע צו לעבן אין א בודזשעט, און די בודזשעט מיינט סיי אוועקלייגן געלט פאר זאכן וואס דו ווייסט אז ס'גייט קומען, און סיי ווען ס'קומט די זאכן זאלסטו נישט ספענדן קיין פעני נישט פאר זאכן וואס דו דארפסט נישט. ס'איז א זאכן וואס דו ווייסט נישט אז ס'איז וויכטיג פאר דיר, נישט וואס ס'איז וויכטיג פאר יענעם. איי דערוילעם האט עפעס אנדערש געטון? לאז דערוילעם טון וואס דערוילעם טוט, און אז דערוילעם גייט אין דער ערד דארפסטו נישט מיטגיין אין דער ערד, דו האסט דיין אייגענע בחירה און דו קענסט בלייבן אליין א בוחר בטוב, א בוחר בחיים, ובחרת בחיים, און צו טון וואס דו האסט צו טון. כ'וויל דערמאנען נאכאמאל, איינער וואס האט עני קוועשטענס פאר די פראגרעם גיט געלט, פליז שיק אריין א טעקסט צו עיט פאר פייוו פייוו סעווען טו וואן טו וואן טו און בלי נדר מ'גייט איבער די קוועשטענס זעהן וואס איז נוגע פאר פאר מערערע מענטשן און איך טרייסט אריין צו אדרעסן און דער אייבערשטער זאל העלפן יעדער איינער זאל טרעפן זיין פלאץ סיי וואס צו טוהן פאר פרנסה סיי צו מאכן א שיינע אינקאם און מאכן שיינע שמחות מיט עכטע נחת נישט מיט דמיונות.